Grazzi Michel, u nilqa li l-kom qed tipparteċipaw magħna f'dan it-tmin u l-aħħar seminar f'dis-serje. Kif tafu llum it-tema hija learning outcomes u Xtaqt nibda billi introduċi t-tema u nifoka ftit x'inhuma dan learning outcomes u xi fissru għalina l-edukaturi. Ovvjament ħafna minnkom il-parteċipanti huma edukaturi u naħseb illi kulħadd ehm, għandu il- ehm, il-mod ta' kif qed jifhem il-learning outcomes. Ehm, għalija, il-learning outcomes huma statements ta' learning, ġviri għandhom juruna fejn rridu naslu eh, bit-talim tagħna. U bekk narom ukoll li jgħinuna biex fil-vjaġġ tagħna ta' tagħlim naddattaw it-tagħlim tagħna għal dan il-għan illi l-istudenti tagħna jitgħallmu. Ovvjament fil-learning outcomes l-attenzjoni qiegħda fuq dak li għandu jkun jaf l-istudent. Jew ovvjament dak li jkun kapaċi jagħmel fit-tmiem tal-proċess tat-tagħlim. Issa hawnhekk minħabba il-kelma tagħlim li tista' tfisser teaching u learning, tista' lil dak li jkun tfixklu x'qed ngħidu fit-tmiem tal-proċess tat-tagħlim, fit-tmiem tat-teaching jew fit-tmiem tal-learning. Ehm, u biex nisvolġi daqsxejn waħda dan din it-tema, ehm, jiena qbad żewġ quotes iltqajt magħhom, waħda minnhom nuża spiss għax naħseb u nemmen ħafna fiha. Però l-oħra direttament fuq learning outcomes, su l-ewwel quote li nixtieq naqsam magħkom hija din. Teaching without learning outcomes is teaching without learning. ovvjament nistgħu ma naqblux magħha, però li li tajd li din li jekk jiena nippjana it-teaching tiegħi mingħajr ma jkolli f'moħħi x'inhu ma learning outcomes li nixtieq noħroġ minn dan it-teaching, bażikament li se qed nagħlem huwa nagħmel huwa nagħlem biss. Mhux se jkoll l-ebda garanzija li se jsir il-learning. Ħaġa oħra, kwot oħra li lili tejni nifhem aħjar learning outcomes hija din pereżempju. Teaching takes place in time, learning takes place over time. Xi tfisser? Tfisser illi jekk jiena se nagħmel lezzjoni llum, jiena se nkun qed nagħmel teaching. It-teaching se nkun qed nagħmlu x'qed nagħmlu f'dal-mument issa. Imma learning ma nistax ikolli garanzija illi fil-mument li qed nagħmel it-teaching sar il-learning. Jista' jkun li sar, Però probabilità huwa li ma sarx jew li ma sarx kif nixtiequ, allura learning jieħu żmien. Ħana dissa biex nitkellem ukoll daqsxejn tikka żgħira fuq il-kurrikulu kif nafu l-kurrikulum li għandna preżent huwa nfassal bħala rispons għal dawn il-learning needs tal-istudenti u infassal fuq learning outcomes li ġew individwati minn nis partikolari, uħut minnhom huma edukaturi, uħut minnhom ukoll huma employers, illi ovvjament għandhom bżonn illi iħadmu studenti li għadha pita għadid ikollhom ċertu ħiliet. Se nagħlaq fuq il-punt tal-assessjar biex m'għandux ħafna għax naħseb li l-assessjar huwa kruċjali fejn jidħol il-learning outcomes u naħseb li xju tal-learning outcomes hija partikolarment imdawra mal-forma ta' assessjar qed tkellmu fuqu. Kif nafu, aħna eh, nassessjaw, ma nassessjawx il-learning, imma nassessjaw il-rappreżentazzjonijiet li l-istudenti joffrulna tal-learning tagħhom. U naħseb tajb li nifukaw li l-learning innifsu huwa diffiċli u kumpless ħafna illi nassessjaw. U anke nkunu nafu li sar talim meta eh, l-istudent jibrovdilna evidenza ta' rappresentazzjoni ta' dan it-talim. Allora kif nafu hemm dejjem forum differenti ta' dan it-talim u fit-teaching tagħna għandna ikollna din dejjem f'moħħna illi ovvjament naraw li l-istudent ikun kapaċi joħroġ b'xi rappreżentazzjoni ta' tagħlim vizavi it-teaching li nkunu qed nagħmlu. Sena laqgħu biex ma nieħux ħafna ħin u nibda billi nintroduċi il guest speakers tagħna, ovvjament kif qalet Michelle fil-bidu kellu jkun magħna is-Sultano Buġeja li huwa direttur tal-programmi tat-talim u assessjar, però minħabba impenn importanti ieħor li kellu eh, ma setax ikun magħna. Tano ħadem eh, sabiex jiġu introdotti prattiċi ġodda ta' tali mossessjar fi skejjel, kienu koll ovvjament involut fil-learning outcomes, u ex uffiċjal edukattiv tal-fizika u ex allim tal-fizika u l-kimika, u parteċipa wkoll f'numru ta' working groups u tal-EU u fora internazzjonali. Għandu għal-qalbu t-talim u li kull student jingħata opportunità ġenwina ta' talim. It-tieni mistiedna li għandna llum hija Pamela Zerafa, hija Education Officer fis-suġġett tal-Ingliż, ħadmet fl-ELT għal aktar minn 17-il sena, kemm bħala għalliema Education Officer u anka Teacher Trainer. Għamlet MA in TESOL mal-Istitute for Education fl-Università ta' Londra u Postgraduate Diploma f'Education Leadership u anka żewġ Train the Trainer courses. Għandha interess fl-assessjar u l-prinċipji għal ELT Materials. Pemja hija wkoll membru attiv tal-Malta Society for Educational Administration and Management, Gozo Live u Ezu Gozo. Naddi għal eh, tielet speaker u l-mistidna li għanna li hija Stefani Għaxaq Head of Department tal-Matematika fis-sekondarja. Stephanie gradwat bħala għalima fil-1998 għamlet 19 sena tgħallem il-matematika fi skejl sekondarji tas-subin, jekk min issir żball, għal dawn l-aħħar tliet snin ħadmet bħala kap ta' Dipartiment tal-Matematika fil-Kulleġġ Santa Clara fejn għademmek, eh, preżentament għademmek. U preżentament Stephanie wkoll qed tagħmel eh, kors part-time postgraduate course in Developing Educator fl-Università ta' Malta. Antoinette Aquilina Caruana, eh, ir-raba eh, parteċipanta u guest speaker tagħna hija għallima tal-mużika. Eh, wara l-kors tal-biet fit-teaching ta' French u Music Studies, Antoinette għalmet fl-isker sekondarja 11 sena. Komplet bl-istudji tagħha fl-Università tal-Ester fejn għamlet Master's Degree f'Educational Leadership u fl-Università ta' Malta fejn għamlet Postgraduate Certificate fl-Educational Mentoring. Għal dawn l-aħħar tliet snin qiegħda tgħallem il-mużika fil-kulleġġ ehm, Sana Luigi, primarja, u bħalissa qed issegwi postgraduate certificate ehm, kors Università ta' Wales bi speċjalizzazzjoni vocal pedagogy. Nilqakom u nirringrazzjakom ħafna illi ehm, qegħdin magħna illum. Nixtieq nibda billi nintroduċi Michel l-ewwel klip li għandna eh, ta' Tano dwar il-learning outcomes u s-situazzjoni preżenti. Naħseb nistgħu mill-ewwel eh, L-ewwel net tagħna grazzi eh, li aċċettajt l-isterina tagħna eh, biex tkun magħna waqt dan is-seminar. Kif taf da seminar iffukat fuq il-learning outcomes U nixtieq nibda bl-ewwel mistoqsija. Eh, nistaqsik, jekk l-għalli ma kienux mistennijin illi eh, jibqaw inizlu x'kisbi tagħmlu l-istudenti eh, matul din is-sena. U jekk m'għamlux dan, x'se jiġri?
Ħaġa, grazzi ta' din l-istedina u ta' din l-okkażjoni. Kif nafu, matul is-sena skolastika li għaddiet, li kienet veru waħda speċjali u differenti minn dak is-snin kollha li kellna qabel, l-għalliema tagħna fil-kinder, fil-year 2, fil-year 4, fil-year 7 u fil-year 8 kienu qegħdin jużaw il-learning outcomes bħala l-programmi ta' tagħlim tagħhom. U għalhekk Kien ukoll mistennija li matul is-sena jittikjaw numru ta' learning outcomes skont il-ħiliet li jkunu kisbu l-istudenti. Però, fir-realtà ta' dak li ġara mit-tlettax ta' Marzu 'l quddiem fejn l-iskejjel għalqu imma t-tagħlim kompla, t-tagħlim kompla b'mod differenti, ħassejna li tant kellna challenges bħala edukatur qed nitkellem issa, tant kellna challenges x'wieħed ehm, jeleb u rrid jelibhom millu mal-għada billi qegħdin fil-klassi u filli sibna roħna online nalmu u nużaw odot li huma kompletament differenti illi ma xtaqniex illi inkomplu nżidu ix-xogħol fuq l-għalliem u l-pressjoni fuq l-għalliem billi inkomplu nittikkjaw dawn il-learning outcomes. U derilna li flimkien ma' miżuri oħra li ttieħdu kellna niffukaw fuq it-tagħlim. Ġifieri derilna li l-fokus kellu jkun it-tagħlim u li nilħqu l-ikbar numru ta' studenti possibbli. U rrid ngħid li l-esperjenza issa urietna li l-parti l-kbira tal-għalliema u l-edukaturi laħqu dan iċ-challenge u taw biċċa xogħol tajba ħafna. Jiġifieri biżżejjed wieħed ħares lejn l-eżempji li jkun hawn fuq is-social media ta' għalliema u x-xogħol tagħhom biex wieħed jinduna li sar ħafna talim u sar ħafna talim tajjeb ħafna. It-ticking tal-learning outcomes għalija huwa dettal. Dettal li meta jittiġi għal prioritajiet, priorità kellha tkun u hekk kienet it-talim u li l-istudenti jintlaħqu iktar milli l-assessjar. L-assessjar kien hemm forum differenti qed jagħmel l-assessjar. L-assessjar formali permess jiġifieri ta' reports li jaslu għand il-ġenituri u jaslu għand l-istudenti, naħseb ikun hemm ħina li iktar il-qoddim. Għalissa, dat lecture kien importanti li kif ġajet, sa jiġifieri, kien importanti li t-talim jitkompla, t-talim jibqa' dej, u li l-istudenti anka jkunu kontenti illi qegħdin jitgħallmu.
Mela, eh, l-ewwel nett tagħna u grazzi eh, li għacċa eh, biex tkun magħna waqt dan is-seminar. Michel, naħseb nistgħu ngħaddu għal parti tal-breakout rooms ħalja fidejk biex biex tippreżenta u tispjega daqsxejn inti. Iva, wasalna għal parti fejn eh, nixtiequ ftit parteċipazzjoni minn naħa tagħkom li ħanamlu ħan inqasmu fi breakout rooms ħassir b'mod awtomatiku ġifieri minn naħa tagħna ħanpoġġukom fi gruppi differenti, tkunu fi gruppi ta' sitta, li rridu minn għandkom għandkom għaxar minuti, tibdow billi tintroduċu lilkom infuskom ġas kemm tgħidu isimkom u minn fejn ġejjin, ġifieri ddumux iktar minn 30 seconds biex tintroduċu lilkom infuskom għax inkella neħlu fuq dik il-parti. U mbagħad ħa tiddiskutu l-esperjenza tagħkom ta' kif użajtu l-learning outcomes jew kif mużajtux il-learning outcomes waqt li l-iskejjel kienu magħluqin. Eh, ġifiri waqt daw l-aħħar tliet xhur. Eh, nixtiequ li jkun hemm rapporter eh, f'kull breakout room ħa nibgħatulkom link biex tniżżlu l-punti li tkunu qed tiddiskutu fuqhom fil-breakout room, jiġifieri r-rapporter mit-task tiegħu ħa tkun li jniżżel dawn il-punti m'hemmx għalfejn tagħmluhom forma ta' paragrafi, punti qosra ta' x'ħareġ minn dik id-diskussjoni. Ħalli mbagħad inkunu nistgħu nagħtu feedback lil xulxin ta' x'ħareġ fid-diskussjoni ta' kull breakout room. Biex infakkarkom għandkom 10 minuti, jisu żewġ minuti qabel jala il-ħin ħat irċivu messaġġ ħalli jinfakkarkom li tridu tikkonkludu id-diskussjoni u mbagħad eh, b'mod awtomatiku terġgħu tiġu lura eh, fil-grupp il-kbir u nkomplu d-diskussjoni hawnhekk. Michel, forsi tfakkarhom illi min ħajkun rapporter, il-kommenti se ktibhom fil-mentimeter, ġiri mhux se għajdhom, ġast imbagħad aħna nkunu nistgħu Ekku, ekku.
B'mod ġifiri il-kummenti ħajitilaw fuq l-screen in real time waqt li jintom tkunu tkunu għed tikdbuhom.

Practicums were practically impossible, suggestion of looping but logistically is this possible, striking a difference between students' achievements, lots of teaching but how much learning took place. Għammur għall aħħar kumment, forsi nieħdu ftit feedback anka mill-speakers tagħna, mbagħad jekk ikollna ċans inkomplu inkomplu naqrawhom.

22 rapporter illi batu l-kommenti. U naħseb li hemm ċertu affarijiet li huma wkoll simili bej il-kommenti. Ma nafx nistax nibda billi ninvolvi ftit lil l-Antoinette. Kien hemm komment fuq id-diffikultà li learning outcomes fuq affarijiet prattiċi kif se nagħmluhom. Kemm kemm fis-suġġetti aktar li hija reali din, imqabla ma' suġġetti li huma forsi iktar akademiċi. Eħe, il-natura ta' suġġett eh, eh, minna nfissa eh, tipprovdi ċertu challenges illi jeħef ehm, biex isir it-talim Jien insibha daqsxejn stramba u diffiċli biex nifred teaching and learning. Is għalija isna qegħdin ngħidu sar il-beħ imma x-xirri ma sarx. Ma nistax ma nħoss li għandna nifirduhom, nista' ngħid li l-effort sar imma jekk ma sarx il-learning, it-teaching ma naħsibx li kien qiegħed hemmhekk. Però fejn tidħol eh, l-aspett prattiku ta' suġġett eħe eh, kienet challenge kbira għaliex aħna pereżempju l-lezzjoni tagħna huma kollha hands-on prattikament u id-dar hemm ħafna diffikultajiet għax m'għandhomx ir-riżorsi jitfall, eh, l-ambjent forsi ma jgħinx, mhux kulħadd għandu s-sapport meħtieġ, però inħoss ukoll illi vantaġġ u illi aħna fl-ambjent ta' church schools, primary music, aħna pereżempju m'għandniex is-sapport ta' HOD jew EO, allura dejjem kellna ċertu awtonomija. Imma kif dejjem ngħidu mal-libertà tiġi responsabilità. Allura dejjem konna jisna preparati aħna illi we set our own Għalleċu dal-headphones insejkom. Biex nifformaw l-istruttura tal-sessjar. Issom faħuħ laħan il-nżommu il-proċess l-nżommu nota ta' dak li kun għaddej. Thank you, Antoinette. Nistajk joġobkom nitlop illi forsi nżommu l-mics eh, mitfijin Thank you. Um, thank you, Antoinette. Um, Nishtiq nindaħħal l-Pamela. Um, Pamela, waħda mill-kommenti li rajt hawnhekk, forsi sta treġixxi għall-inkommentri, ta' ma rajt komment hawnhekk. Illi kien hemm qalli l-għallima għadhom ma internalizzaw x'inhu ma learning outcomes eżatt. Kemm taħseb hija problema din?
Jiena naħseb li waħda mill-challenges hija peress li mar-riforma tiġi mindset. You know, um, l-issue ta' teachers or anybody, għax anka mid-departiment, you know, um, not just accepting, but understanding the rationale why this change was needed, I think requires a lot more time for us to help people understand the why, the how and the what. Um, jien naħseb u ħankompli ma xi ħaġa li qalet Antoinette u James u forsi nkun nista' nirrispondi mistoqsija tiegħu. Naqbel miegħek perfettament Antoinette kif inti tajt. We cannot separate teaching and learning. Like we cannot separate theory and practice. Like we cannot separate teaching learning u ħanżid assessment. It's a cycle and one builds on each other, on the other. Iġifiri, dir riforma tal-LO, waħda mit challenges kbar li sibna ħna throughout these two years li għedin implementawhom, miex ir-rezistenza lejn ir-riforma, inħossien, hija in-nuqqas ta' perhaps understanding

jekk it-teachers u l-SMT or whatever, they don't share the same vision of why this reform was necessary, mela ma ntihomx tort li jgħidu hekk. Mhm.
Thank you, Pam. Eh, Għandur uh, għalik, Stephanie. Stephanie, mill-perspettiva ta' head of department, fej inti issa mintix teacher imma mija għandek 10-12 kollega oħra illi qed jaħdmu miegħek. Forsi xi reazzjoni tiegħek għal xi għal xi kummenti li kien hemm, jew kellha forsi xi ħaġa li żid mal qalet Pam. Issa kif qed ngħidu.
Sewa, jiena meta meta aħna daħlu l-lows fil-year 7, ovvjament it-teachers ikollhom dik in-naqra ma jafux se jiġri, kif se nagħlmu, eċetera, eċetera, però Aħna naqadna bħala grupp, bdejna naħdmu ħafna flimkien, nejnu l-xulxin, ħedimna ħafna fuq l-istess scheme of work, mhux kulħadd ikollu scheme of work separata. Allura, anka speċi tasks u affarijiet bdejna naħdmu ħafna flimkien biex eh, nejnu xulxin un taffu anka minn dik l-inċertezza ta' xinu ma daw l-lows. Għal żmien il-żmien il-COVID nista' ngħid li t-talim baqa' jsir online bħala kontenut baqa' jsir li jiddispjaċini li forsi dik naqra prattika li tittestja li tfal l-ellows laħquhomx li kienet naqra nieqsa. Aħna bħala dipartiment inħobbu ħafna ehm, nużaw inquiry-based learning fit-tasks tagħna u kienet naqra impossibbli din tagħmilha online għaliex group work it-teams ma kienx ma kellux breakout rooms, allura ma stajniex nagħmlu eh, group work fit-talim tagħna, allura speċi ta' lezzjonijiet normali jisom bħal tas-soltu pjuttost ngħid morna lura ċukentok xi kultant. Ħaġa li dejqitni ħafna fil-online teaching hija l-fatt li tfal kienu bil-kameras mitfijin. Isa qed titkellem mal-ħajt m'għandekx feedback ta' xejn, ma tistax tara għajnejhom da tfal ħafna drabi minn għajnejhom tinduna u miex jiffollowjawk jew le, din kienet nieqsa u jiddispjaċini li jekk nerġgħu niġu għall-online teaching hemm bżonn li ssir ta' bil-fors għad nazzarda ngħid li dawn ikollhom il-kameras mixewlin. Ma nafx kien hemm wara l-iskrin jien seta' xalli l-kamera t-tifel l-istudent u telaq lem. Ġifieri jiena għamilt il-lesson ma' 20 student u forsi 10 minnhom ma kienux hemm. Ġifieri dikka kieku nixtieq li jsir xi ħaġa biex eh, next time jekk ħanerġgħu naqgħu online eh, issir xi ħaġa biex it-tfal ikollhom il-kameras mixewlin. Eh? Kif qed tajtim tajjeb ħafna Stefani, l-online għamlet l-assessjar illi semmiet tajjeb ukoll Pam qabel, aktar diffiċli għall-għalliem illi seta' jibni fuq dak li kien diġà qed jagħmel. Ġifieri, u dawn huma issues illi anke f'seminars u webinars ta' qabel, speċi semmejnihom u diskutejnihom. Michel, at this point naħseb tajjeb li mmorru biex nixxerjaw il-link tas-survey. Biex minn hemm imbagħad ngħaddu għat-tieni klip Hija kemm xejn twila, hija xi seba' minuti il-klip li għandna wara. Imma il-tano staqsejni jihdaq xej waħda se jiġi f'Settembru. U d-dipartiment lej li ma xenarji qed ħares Settembru. So naħseb li at this point l-aħjar nibdew billi tixxerja waħda il-link tas-survey Ija, għadni kif tfajt eh, il-link fiċċet, eh, kif nfakkarkom dan huwa s-survey tas-soltu jkollkom l-ewwel sitt mistoqsijiet fejn timlew informazzjoni bażika eh, fuqkom, isimkom, l-ID card, role li qed tagħmlu, l-email address tagħkom, minħabba skopijiet ta' ċertifikat għax imbagħad dawn niġbru din l-informazzjoni u nibatulkom iċ-ċertifikat Umbat għandkom żewġ mistoqsijiet oħra rigward in-natura, it-tema li nkunu qed niddiskutu. Waqt li qed timlow is-survey ħanurukom il-tieni klip ta' tano fejn ħajkompli jitkellem fuq din it-tema li qed niddiskutu nagħmel xejn.
Michel, forsi tajjeb ngħidulhom li question 7 hemm A, B u C. Iva, iva, iva, iva. Mela, din id-darba għanna għanna eh, xi ħaġa naqra differenti fis-survey. Question 7 tinqasam fi tlieta. Intom ħadd imlow il-parti li tirrelata mar-rol tagħkom skont jekk intom xallima, jekk intomx eh, parti mill-SLT jew inkella għandkom xi rol ieħor. Jiġifieri waħda minn dawk it-tlet biċċiet ħadd imlow fi question 7. Mela ħammorru għal klip
bla dubju bħalissa waqda seminar għanna ħafna edukaturi mhux biss eh, rigward il-loġistika eh, u l-prekawzjonijiet ta' saħħa eh, li suppost jittieħdu manke dwar kif se jfaċċaw is-sena ta' tagħlim wara l-iskejjel ilhom għalu minn Marzu. Forsi tista' tindikalna ftit x'tip ta' preparamenti qed isir mid-dipartiment tiegħek biex ovvjament l-edukaturi u l-iskejjel ikollhom dan is-sapport ovvjament meħtieġ.
Aħna tawna instructions bħalma ngħataw id-dipartimenti l-oħra kollha tal-Ministeru ta' Edukazzjoni biex inħarsu lej numru ta' possibiltajiet x'jista' jiġri f'Settembru li ġej. Għax ħadd minna mandu l-pakketta maġika li nafu preċiż f'Settembru li ġej kif sa nkunu. Allura li qegħdin nagħmlu huwa li qegħdin nħejju ruħna għal xenarji differenti. U min-naħa tad-dipartiment tiegħi, ovvjament b'mod kurrikulari, qegħdin inħarsu lejn kif sa tkun, kif tista' tkun is-sena skolastika li jmiss. Li nafu fiċ-ċert huwa li f'dak tliet xhur minn Marzu 'l hawn, xi studenti ntilfu minn fuq ir-radar. Jiġifieri xi studenti għalkemm għamilna ħilitna kollha bħala edukaturi li nilħquhom, xi studenti xorta ma lħaqnihomx. Però nafu wkoll li xi temi li s-soltu konna ngħallmu fil-klassijiet tagħna kienu impossibbli li jiġu mgħallma b'mod virtwali. Nieħu eżempji, jekk nitkellmu dwar ħiliet prattiċi, jekk nitkellmu dwar suġġetti vokazzjonali jew suġġetti ta' xjenza li għandhom il-prattiku magħhom, jew inkella anka temi, temi li jinnaf per eżempju fil-PSD s-soltu jiġu diskussi u jkollok grupp ta' studenti li qed tarhom kollha fil-klassi u qed tara r-reazzjoni tagħhom. Xi ħaġa bħal di online kienet ħafna iktar diffiċli. U allura meta jiġi f'Settembru rridu nżommu bħala għalliema di f'moħħna illi l-ewwel ħaġa qabel xejn irridu naraw l-istudenti li se jkollna quddiemna f'liema stat qegħdin, dak ngħidulu l-well-being tagħhom. Jiġifieri fl-opinjoni tiegħi qabel inħarsu lejn it-tagħlim, irridu nħarsu lejn l-istudent bħala student. Eh, jista' jkollna studenti li ġejjin minn familji fejn kellhom nies li kienu morda bil-Covid jew xi ħaġa oħra, forsi familji fejn xħat mill-ġenitur tilef il-ġob u allura għaddejjin minn min fażi daqsxejn iktar diffiċli minn żminijiet oħra. Jista' jkun ħafna diffikultajiet allura l-ewwel pass ħajkun illi l-istudent nilqgħu fl-iskola nitkellmu ftit miegħu u naraw ukoll fejn nistgħu nkunu ta' għajnuna. Meta mbagħad niġu għat-tagħlim, aħna qed inħarsu lej kif qed xenarji differenti. Jista' jkun li f'Settembru li ġej ehm, l-iskejjel jiftħu bħas-soltu tfal jiġu kollha fil-klassi tagħna u l-lezzjonijiet ikunu jistgħu jibdew bejn wieħed u ieħor dak li nsejħulu normali. Pero jista' jkun ukoll li f'Settembru li ġej jew inkella xi żmien ieħor matul is-sena skolastika ikollna nerġgħu mmorru wkoll għal remote learning minn djarna. Ovvjament, di ma tkunx deċiżjoni li tieħu klassi jew li tieħu l-iskola, ma li jieħu li jieħdu l-Dipartiment tas-Saħħa għal pajjiż kollu. u allura aħna bħala edukaturi ovvjament se nobdu l-istruzzjonijiet li jtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Jista' jkun li koll li konna situazzjoni hybrid aħna qed ngħidula għan-nofs. Jiġifieri konna numru ta' studenti li qegħdin fil-klassi, qegħdin social distancing, allura l-ammont ta' studenti li tista' ddaħħal ġo kamra u inqas milli jkollna s-soltu, u jkollna wkoll numru ta' studenti li qegħdin id-djar u mbagħad ikun hemm xi forma ta' rotation u timetable. Aħna qed nippreparaw ruħna għal kull sitwazzjoni. Ġifieri fejn tiġi kurrikulum fejn jiġu programmi ta' talim li għostana għadhom kemm ħejjew dokumenti eh, u għadna kemm tellajnihom online fejn f'kull sitwazzjoni qed ngħidu jekk jiġri hekk nissuġġerixxu li nimxu b'dan mod kurrikulari. Jekk jiġri t-tieni xenarju, nissuġġerixxu li nagħmlu metodu ta' tagħlim differenti. Ħa nagħti eżempji. MEOs li qegħdin jissuġġerixxu li s-sekwenza tat-topics fil-klassi nagħmluhom b'ċertu mod, b'ċertu segwenza kemm jista' jkun ta' kulħadd l-istess. Għaliex? Għax jista' jkun li fil-bidu tas-sena skolastika ikollna numru ta' ġimgħat jew numru ta' xhur fejn inkunu face to face fil-klassi u allura hemm ċertu topics li aħjar nagħmluhom għax ikunu iktar importanti jew għax jirrendu ruħhom li jsiru aħjar jekk isiru fil-klassi, u nħallu ċertu topics li jistgħu jsiru anke mid-dar iktar 'il quddiem matul is-sena skolastika ħalli f'każ li niġu bżonn li nerġgħu lura kulħadd fi djarna ikunu it-topics li fadal ikunu dawk it-topics li jirrendu ruħhom li jsiru anke mid-djar. Coolio se jkun qiegħed jagħti linji gwidi. Isimhom magħhom huma linji gwidi mhumiex xi ħaġa miktuba fil-ġebel li bilfors kulħadd irid jimxi magħha, anzi, anzi, nixtiequ li min għandu ideat oħra jew min għandu xi kummenti jew jew xi tip ta' feedback jikteb lura lil Leo u kollox jiġi kkunsidrat. Jekk imbagħad nirreferi għal snin daqsxejn ikbar mill-year 9 il fuq, aħna nafu li mill-year 9 il fuq niffollow jew is-sillabi tas-sek. U hemmhekk ukoll il-medsek qiegħed jagħmel eżerċizzju simili u qegħdin nistennew minn ġimgħa l-oħra li joħroġ ukoll b'linji gwida fejn bħala mezz-hekk jgħid isma', das-sillabu tas-sek għal dal-cohort ta' studenti ħa nibdluh b'dal-mod biex nimmitigaw il-forsi nuqqas ta' tagħlim li seta' kien hemm matul dawn l-aħħar ġimgħat. Malli joħroġ dak id-dokument min-naħa tal-mezz-hekk aħna wkoll naddattaw it-tagħlim tagħna fuq linji gwida li jkunu qegħdin jipprovdu il-messek għas-suġġetti tas-sek.
Mela, kif rajna kienet eh, spiegazzjoni kemm xejn twila, però naħseb semma punti li huma li huma importanti u ta' min wieħed jidħol daqsxejn fihom. Nixtieq nerġa' nibda minn Antoinette u forsi nistaqsija fis-suġġett jak partikolari. X'se jfisser għalik jekk immorru mal-ewwel xenarju li qal kompletament online? U inti tgħallem suġġett fil-primarja li huwa mużika. Mela jien at least mill-breakout room li kont fiha jiena individwajna illi is-suġġetti prattiċi huma kemm xejn diffiċli tal-imhom online u l-istudenti aktar ikunu żgħar aktar għandek challenges kbar. X'ti rispondi għal dit tip ta' sitwazzjoni? Fil-fatt, ek kont edha naħseb waqt li qed nisimgħu u fl-istess waqt kont qed nimla survey. Whatever the scenario, ġifiri anki jekk se nkunu l-iskola with restrictions ta' x'jista' jsir u x'ma jistax isir, l-affarijiet, speċjalment fil-każ tiegħi u suġġetti nimmaġin oħrajn prattiċi, eħe iridu jinbidlu u dan se jfisser illi l-assessjar ma jistax isir bl-istess mod li konna nassessjaw qabel. Per eżempju, jieġi f'moħħi ċertu events li konna namlu u through l-event inti qed tassessja eh, ċertu achievements ta' tfal fejn waslu f'dawk il-learning outcomes. Jekk events ta' ċertu tip ma jistawx isiru, per eżempju, anka kontet naqra artikli fuq riċerka li saret per eżempju f'pajjiżi oħrajn fejn singing is strictly prohibited. Fis-suġġetti għaj per eżempju dak ifisser li għandek unit sħaħ illi trid xi forma ta' gwida jrid ikun hemm jekk mhux ħajġu omitted jew jekk irridu isiru bċertu restrictions tiġi f'maħħi wkoll il-problema illi jiena nista' pereżempju għax tajt li eh, f'kuntest fejn għandek student privat, per eżempju, inti ma tismax student li qed jitgħallem strument, per eżempju, l-ewwel net għandek il- kemm wieħed lest li jagħmel effort forsi student privat lest li jagħmel effort biex jirrekordja forsi għandu equipment ukoll biex jirrekordja u jibgħatlek xi ħaġa li tista' tagħmel sens minna. Ment li the every student at school illi mhijiex priorità għalih illi jkollu ċertu software jew ċertu equipment biex jirrekordja lilu nnifsu ċertu kwalità, inutli jibgħat li recording pereżempju xi ħadd jew ikanta għax jekk il-kwalità ma tkunx tajba qed ngħaddi assessment li ma jagħmilx sens fejn jidħlu specific topics jien naf pereżempju għandna fil-mużika nagħmlu partner songs jew inkella qed tallem f'kuntest ta' grupp affarijiet li ma jistgħux isiru b'mod individwali, hemmhekk trid tiġi irid ikollna xi forma ta' gwida għaliex ma nistax nassessja bl-istess mod xi ħaġa li fil-fatt ma saritx e, e, hija unfair fuq l-istudent. Ġifieri naħseb eħe kif kien hawn anki fil-kummenti li bdew tilajn fiċ-ċet, nifhem il-diffikultà min-naħa ta' SMT u anki minnaħa tal-Dipartiment tal-Edukazzjoni Direttorat essaċ li ċertu e, ċertu guidelines ma jistgħux joħorġu minn naħa tagħhom qabel ma jkunu ħarġu minn setturi oħrajn. Imma eħe, hija xi ħaġa li se tirrikjedi li jkun hemm ċertu bidliet sew fil-mod kif jiġi mallem is-suġġett, sew f'dak bħala kontenut u x'jista' jsir u eventwalment kif jiġi assessjat. Thank you Antoinette. Qabel ma ngħaddi għal Stefani bid-domanda li għandi, nixtieq nfakkarkom li wara li nieħu dawn il-round, semmorru għal domandi li nixtuq minn għandkom, jiġifieri min ikun irid jagħmel xi domanda jintervjeni billi ovvjament jixel il-majk jagħmilha sinjali li jixtieq jpoġġi domanda jew kumment ġenerali jew lil panel speakers jew inkella kumment ġenerali lill-udjenza. Stephanie, fuq li kienet titkellem Antoinette, fis-suġġetti tiegħek li huma inqas prattiċi minn suġġetti bħal mużika, bħal arti, kif tara is-sena d-dieħla inti? Anka fir-rwol tiegħek ta' head of department ovvjament.
Sewa, ifimni eh, ċertu topics fil-matematika kellna diffikultà mhux le biex nalmuhom online, qed eh, pereżempju l-constructions minkejja li fil-laptops tagħna għandna l-smart notebook fejn fihem il-kumpass. il-fatt li ma tistax tgħin lill-istudent ġieli studenti laqas l-iskill li jżommu l-kumpass sew f'idejhom ma jkollhom, allura dak qisu qed jintilef ukoll. Kif diġà qed qabel jekk inti m'intix tara tfal ehm, bil-kamera mixgħulin, allura ma tafx hekk inti qed turihom kif tagħmel il-ħaġa, m'intix tkun taf jekk eh, huma hux qed jagħmluha miegħek. Allura, iva, hemm ċertu ċertu eh, suġġetti, ċertu topics fil-matematika li kelli feedback minn għanti teachers kienu pjuttost diffiċli. Nsemmi anka l-grafs, il-quadratic grafs, per eżempju, li jkunu ġodda għall-istudenti tal-year 9 u eh, per eżempju biex ipinġu l-kerf sabu ċertu diffikultajiet, transformations per eżempju, kollha ma suġġetti li topics li iridu jirrikjedu l-kuntatt ma' teachers speċi ta' biex ehm, eh, jisegwu isegwu lill-istudent. Minnaħa tal-għal Mr. Buġeja rigward il-xenarios, mhux dejjem kienet faċli tagħmel eh, scheme of work għal kull xenarju, nħu eżempju l-year 7 Eh, kellna xenarju minnu fejn ridna nassumu li ħanitlu f'Settembru u nħorġu online. Allura l-indikazzjoni kienet li sakemm qegħdin l-iskola ejja nlessu daw it-tip ta' topics li għadni kif semmejt. Però year seven, pereżempju, jkun għadu jom jibdew is-sena sekondarja, topics bħal graphs ma nistgħux nagħmluhom għaliex jirrikjedu għarfien tan-negative numbers pereżempju li dawk jagħmluhom iżjed tard. Allora xi kultant kellna naħdmu bil-kontra fil-matematika li daw it-topics nixxiftjawhom tard kemm jista' jkun bil-possibilità li jilħaq joħroġ il-vaċċin pereżempju u allura t-third term jew jew naqra qabel nidħlu lura l-iskola. Ġifieri mxejna fuq daw daw il-possibiltajiet.
Thanks Stephanie. Um, Pamela, um, ovvjament qed nimmaġa għandek xi reactions għal dak li qal tagħna, però jien nixtieq nistaqsik domanda. Eh, ovvjament fir-rwol tiegħek ta' education officer, um, kif se nagħmlu, eh, speċi biex naraw flimma stat qegħdin l-istudenti jew flimma stat se jidħlu l-istudenti sena d-dieħla, whatever di xenarju li spjega tagħna, ma nafx jistax tindirizza dik id-domanda. Nipprova, James. Nipprova. Hija xi ħaġa li definitely hija fuq moħħna James, għas sempliċi raġuni li anka mill-feedback li ħadna minn diversi teachers, um, despite all the good intentions and all the efforts, anka kif qed nara anka mit-chat, il-chat hija interessantissima, um, it's very interesting to see different reactions and different questions that they have. Um, jiena naħseb li we need something to go by, ġri appart il-guidelines li kif għaltano um, we uploaded on our, our website, il-curriculum website. I think għanna bżon namlu pass oltre biex nejnu more than anything, ġifiri nobligaw għat, pero biex nejnu nofru s-support li teachers fil-diversi suġġetti tagħna biex naraw l-istudenti tagħna eh, bażikament xjafu xħadu um, through, throughout this, this uh, scenario. Jena naħseb, James, one of the things that we are suggesting, but it's still something that we are, you know, discussing internally. In fact, I don't think I should be saying this here, but la saqsejtna ħan nirrispondik. Um, Ija l-idea ta' diagnostic tests li jista' jkun joħorġu mid-dipartiment ħanġiblek eżempju, per eżempju, fil-year ehm, 2, okay, currently għall-literacy għanna issues ta' checklists and whatnot. Issa, that is used as a diagnostic tool to help teachers understand or perhaps gauge okay, where the students are literacy wise. Issa aħna din niddiskutu anka ma li EU u diversi dipartimenti. X'nistgħu nagħmlu biex li teachers intuhom tool ready made, so it's not something that they have to think about, you know, it-teacher speċjalment tas-sena d-dieħla hemm ħafna mistoqsijiet, hemm ħafna gaps li I think that if we try help support them by giving them something like a diagnostic tool, però jista' jkun li anka reactions ta' teachers jgħidu li, you know, no, it's not something that we're after, or listen, aħna mhux dejjem nagħmluha kull sena nagħmluha dik kien jiġu għandna aħna l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa naraw l-istudenti fejn huma.

Yes. We're open to suggestions, James, kif għalilkom tagħhom. Yes, ekku, ekku, naħseb semmejt punt tajjeb ħafna illi f'daw iż-żminijiet, jiena dejjem ma f'daw iż-żminijiet l-allim għandu jagħti l-expertise tiegħu għax hija aħjar minn ta' kulħadd żgur ta' kif jaħseb li l-aħjar għandhom isiru l-affarijiet. U kif qal tagħna, Ejja ngħaddu l-kommenti, ejja ngħidu x'naħsbu aħna, għax ehm, il-probabilità huwa li dawn il-kommenti se jittieħdu u għax l-idea hija illi dak li jaħseb li huwa tajjeb ejja nippruvawh aktar milli noqdu naħasbu f'affarijiet illi meta tmur fil-prattika ma jsirux. Thank you ħafna Pamela. Michelle, issa nixtiequ ngħaddu għal mistoqsijiet mingħand ehm, il-parteċipanti li għandna u l-udjenza. Naħseb nillimitaw għal 10 minutes, ġvi kemm jista' jkun minn se intervjeni jekk iżon fil-qosor ehm, minuta kollox jistaqsi domanda, ikun aħjar biex ovvjament anke aħna nżommu fil-qosor fit-tweġibiet tagħna. U jekk nieħdu tliet domandi erba' naħseb ikun ikun tajjeb biex ma naqgħux lura fl-aħħar partijiet li baqalna. X'taħseb miex Ekku, għax irridu wkoll nixxerjaw ir-risposti li daħlu minn fuq is-survey, risposti interessanti. u naddu għal-klips li jmiss. Rajt il-ġo balzan jolli jdejħ, ma nafx kawx. Eh, tista il-Pamela, għal-Miss Pamela. Fuq diagnostic tests. Tinsiex li daw ġej mis-sajf, ġifiri doppja. Mux spiċċaw u għat namlu diagnostic test. Ġeneralment, anki meta nkunu normali, meta jiġu l-ura fis-sajf, tkun problema tu get them back Aħseb wara meta spiċċajna hekk mingħajr ma rajna wiċċhom, tliet xhur mhux se naraw wiċċhom u nerġgħu niġu fl-aħħar ta' Settembru u rridu naraw fiex waslu dat-tfal.
Joe jekk tippermettili naqbel miegħek perfettament. Normalment during the summer holidays ikun hemm xi tip ta' regression Ok, ġifieri speċjalment minn dawk it-tfal li b'xi mod jew ieħor laqas biss imissu ktib bidejhom u dawn nafu bihom dawn it-tfal ġew, ok? Ehm, dik hija problema kbira. Jiena li li qed nissuġġerixxi at this point huwa li we don't just simply produce a diagnostic test We provide teachers with guidelines u nenfasizza ta' gwidi li jekk ir-riżultat ta' da diagnostic test GX, this is the best way forward. Jekk ir-riżultat ta' diagnostic test ġida, this is the way forward. Billi namlu l-om test u niqfu hemm ġew is just another test. Okay?

in line, għax issa ma rridx ninsa l-rwol tiegħi wkoll ġew jiena I'm a standard setter. You know, my, my role, apart from being supportive, I always set standards as well. You know, when it comes to writing an exam paper, that is a standard setting exercise. So, fl-istess ħin, ma nistawx ninsew l-standard tagħna xinu,

kruċjali anka biex l-itfal nerġgħu indarruhom no matter what age ir-rutina ta' skola. I think that term one is going to be extremely crucial anka kif għaltanu nerġa' nenfasizza il-well-being tagħhom. You know, because you might, I don't know, I mean, in my case, my reality would be completely different to another child's reality fej forsi kien hemm abbuż, fej forsi kien hemm, you know, nistitilfu xogħolhom hu. Pamela, sewwa f'ek daqsxejn biex nieħdu għandna intervent jidir li minn David Mario Fene, kux hekk Dave, tista' titkellem. Ok, mena,
li naħseb li xenarju interessanti li jkun huwa li fejn aħna qegħdin niffoka bħalissa il-kurrikulum eżistenti li ngħidu isma' niffoka fuq kemm it-tfal kapaċi jagħmlu diskussjoni, kemm kapaċi jinvestigaw affaritek, forsi dak qed tagħmel sens li bħalissa ngħidu il-kurrikulu jinbidel daqsxejn u nifukaw iktar fuq ħiliet diġitali. U meta tnejdu per eżempju, naqbel ma' Stefni li qalet li fil-kas ta' matematika, li hija l-erja tiegħi wkoll, hemm insibuha diffiċli biex naraw jekk hum xi qed jagħmlu constructions tajbin. Fir-realtà hemm softwares, hemm software apposta li jonkellaw ngħidu hekk websites fejn il-matematika tista' tagħmel aktar faċli, però ovvjament huma ħafna spejjeż biex tagħmel ikollok il-liċenza. Qed nirreferi pereżempju bħala Excel ngħidha kif inhi. E, il-liċenza hija verament expensive biex tagħmilha għal Malta għodex kollha. Ġifi dik hija realtà li forsi hemm nuqqas ta' finanzi u jista' jkun li biex l-EOs u l-allima, l-head of department ibidlu l-istil u l-adattament kollu tal-kurrikulum nasbi li tkun biċċa ħessi kbira.
Thank you, Dave. Um, jien ħattu bħala komment, da kuxek, Dave, bħala komment ġenerali. Iva, Iva.
Yes, all right. Xaħat jħor li forsi xtiq um, Michel, jekk hemm xatt li jagħmellek sinjal għal xi kumment. Jekk imma minix nara nies oħra. Jekk Michel, naħseb tajb li ngħadu għas-survey. Mhm.
Ija, eh, Kellna 116 responses minn dawk minnkom li qed tipparteċipaw illum. Bażikament ir-ratio huwa dejjem dejjem l-istess minn session għall-oħra. Il-maġġoranza tagħkom ġejjin mill-state schools għandna 63%, 35% oħra minn non-state u xi persentaġġ żgħir minn setturi oħrajn ikunu probabbilment post-secondary. Imbagħad il-livell għandna l-maġġoranza tagħkom li ġejjin mill-primarja u ftit warajhom għandna mis-sekondarja. Ir-role ħafna minnkom huma liema 45%, Uh, the, the, the second uh, largest group huma assistant head of school, um, then we have head of schools and, and uh, other roles kif, kif huma msemmijin uh, f'din il-lista. Issa, um, kellna

jekk tarawx il-learning outcomes ta' benefiċċju għas-sena skolastika li jmiss, kważi l-maġġoranza assoluta 92% qed tgħidulna li iva, taraw li hemm utilità f'daw il-learning outcomes, u mbagħad saqsejna lill-grupp liħor ta' edukaturi jekk użajtux il-learning outcomes waqt li l-iskejjel kienu magħluqin. 60% għalulna li le, 40% għalulna li iva. Issa, dwar concerns, ku kellna morru dwar ehm, concerns eh, li għandkom għas-sena d-dieħla. Ehm, għanna varjetà, James, ehm, minnet jgħidilna li mhux qed jifhem il-learning outcomes, min qed jgħidilna li tinkwetaħ il-fatt li rridu nessessjaw bil-learning outcomes jekk ħanerġgħu nalmu b'mod eh, online. Eh, ma nafux jekkux se jibdow fil-kas tal-Form 5 għas-sena skolastika li jmiss il-coursework kif kif kif se nessessjaw u kif ħan evalwaw dak il-coursework li kulħadd jifhem il-learning outcomes qisu għad hemm dik l-inċertezza li forsi mhux kulħadd qiegħed on the same wavelength meta qed naħdmu bil-learning outcomes Għandna grupp ta' edukaturi li qatt għadhom ma missew mal-learning outcomes, pereżempju dawk li qed jgħallmu fil-Year Fives, minħabba d-delay li kien hemm u pposponejna l-implimentazzjoni tagħhom. Hemm sentiment pjuttost ġenerali li l-edukaturi għandhom bżonn iktar linji gwida, ġifieri meta qed jgħidulna mhumiex jifhmu qed jgħidulna wkoll li għandhom bżonn iktar istruzzjonijiet, iktar gwidi ta' kif jistgħu jaħdmu b'dawn il-learning outcomes.
Michel, thank you naħseb dan nistgħu nifgħu is-soltu nibda xi kummenti mill-guest speakers fuq daw responses imma minħabba ħin naħseb li tajjeb li mmorru għal tielet klip ta' tagħna biex imbagħad nieħu daqsxejn reaction minn għand Pam, Stephanie u Antoinette fuqha. Naddu għal raba' klip tiegħu u mbagħad wara li fuq assessment li qasira ħafna u naslu daqsxejn waħda l-konklużjonijiet.
Okay.
Kif tara learning outcomes issa? Jistgħu jintużaw wara l-COVID. Ġa semmejt xi ħaġa inti ovvjament fuqha, ma kif tara il-learning outcomes f'dak sens.
Tajjeb, jiena mistoqsija bħal din nirrispondi billi nfakkar x'inhuma learning outcomes, x'inhuma learning outcomes. Learning outcomes huma miri li nixtiequ li l-istudenti tagħna jilħqu. Mhumiex x'nallem jien bħala għalliem, imma l-istudent x'tgħallem minn dak li nnexxieli nipprovdi jiena. Allura, learning outcomes spazju lill-għalliem biex juża l-metodi l-iktar adatti li jwassal għalih. U l-istudenti jifalmu. Naħseb tal-erba xhur hemm okkażjoni fejn rajna l-allima jużaw metodi ta' talim li qatt mużaw. Almenu mhux bl-istess. U ħadmu u kellhom proġetti u u ħolqu affarijiet li juru li t-tagħlim kien qiegħed isir. Nagħti xi eżempji, naħseb kollha kemm aħna rajna eh, fis-social media eżempji ta' studenti li tellaw xogħol, xogħol ta' mużika, xogħol ta' arti, xogħol ta' matematika,

qed itellifna milli milli nisimgħu. Ġifieri infakkarkom please biex talqu il-mic sa xinkella ħajinterferixxi mas-sounds tal-klip.
U naħseb da kollu wara li l-learning outcomes huma flessibbli. Il-learning outcomes jagħtu l-ispazju biex wieħed ehm, jimraħ u biex wieħed jitgħallem bil-metodu l-aħjar għalih. Ehm, Kenna kenna feedback minn għalliema fejn qalulna isma' dan it-talim ta' dan il-metodu ta' talim online fih rajna studenti li s-soltu kienu bilkemm tismagħhom fil-klassi, bilkemm tkun taf jekk fehmux jew le, imma b'dan il-metodu ta' tagħlim rajna x-xogħol tagħhom, rajnihom jifflorixxu, rajnihom li jagħmlu affarijiet li qabel ma kienux qed jagħmlu jew irnexxielna wkoll nagħtuhom attenzjoni one to one għax ovvjament di lodda tik iċ-ċans li anka tikkomunika mal-istudent one to one u rajna it-talim isir. Ma tfissirx li irnexxielna nilħqu l-miri kollha li kellna. Nagħti eżempju ieħor, pereżempju fil-lingwi, intqallili illi waqt illi l-oral l-oral, il-listening, forsi anka reading irnexxielna nwasluh, il-writing irnexxielna nwasluh inqas. U allura u allura l-enfasi anka fil-learning outcomes tas-sena d-dieħla ħajkun iktar fuq il-kitba milli fuq it-tliet ħiliet l-oħra. Almenu sakemm wieħed jirkupra dak li dak li seta' ntilef. Naħseb finalment il-learning outcomes kif qed jindunaw ħafna għallima mhumiex xi ħaġa li ta' min tibża' minnhom, L-ovvja li t-tibdil meta wieħed jibdel dejjem ikun hemm ħafna inċertezza, imma jekk wieħed qed jara li qed jibdel u l-istudenti qed imorru aħjar u t-tagħlim qed isir aħjar, allura jiena konvint li ħafna liema jagħmlu dan il-tentattiv u jagħmlu t-tibdil li hemm bżonn.
Pamela, eh, Mela, Pamela, ħandur daqxej fuqek biex it-tin reazzjoni għal dak li semma tagħna fuq l-aspett tal-ħiliet, partikolarment fil-lingwi, fej semma li l-kitba kienet l-inqas ħila li middera la li mar nexxilhom ikollhom ikollhom fil tagħha. Nitlob kommenti ta' xej osra, għax baqa kwarta u thanks. Um, Eva, James, aħna pala lingwi, I mean, we have the four skills, right? In listening, reading, speaking and writing. And għalkemm ir-writing biex to assess it's quite easy in the sense that ta' xi tfal jistgħu jibatulek via word processor, jibatulek email, you know, ġifieri kelli diversi feedback minn min diversi għalliema li qalu li jiena xorta rnexxi li nagħmel il-writing tasks, da da da Però aħna nenfasizzaw ħafna u t-teachers napprezzaw ħafna li jenfasizzaw ħafna that it's not just the product, it's the process. It's process writing. You know, it's how to get there. And that is what they found very difficult, James. U għalhekk aħna anke bħala l-linji gwida li provdejna li huma online, enfasizzajna. Um, it was very hard for us għax inti tibda tajt kollox importanti, ma nistax taqta di u tneħħi l-oħra. Però waħda mill-affarijiet li suġġerejna James kif qal sewwa tagħna hija li um, instead of, for example, doing a number of novels during the year, we will lessen the amount of literature that might be done in class. Sawa? U jamlu iktar writing. Għaliex? Għax l-ideja ta' prattika in class, eżebi kumment li għaddewna teacher dew jgħidu li ma nafux jekk xol ta' ta' tifel jew xol tal-mami jew xol ta' daddy. You know, għax ovvjament, I mean, they're not being done in class in front of you. So iva, ħaġa li għamilna huwa li tajn iktar importanza għal productive skills in class. That was one of the guidelines that we, we issued. Mm.
Antoinette, eh, nixtieq nħu komment minn għandek anka fuq li qaltano, għabat punt li tixtieq inti, speċi kif tara s-suġġett forsi partikolari tiegħek jew il-kuntest tiegħek ehm, li se jiġi affettwat? Le, ehm, tagħlim tiegħek? Kif semma u stess fit-tweġiba tiegħu kien hemm aspetti ta' it-talim u teaching and learning, għax biex naqleb learning bil-Malti ma nistax iġini l-kelma, illi seħew u seħew aħjar f'din is-sitwazzjoni u fil-fatt mill-esperjenza tiegħi personali, pereżempju, nutajta ħafna li kien hemm ċertu tfal illi fil-kuntest ta' klassi jew ta' grupp kienu qed iżommu lura jew tieħu inqas rispons minn għandhom u b'mod individwali hekk ħadd ir-rispons minn għandhom, però dejjem tibqa' il-question mark dawk li ma ħadx ir-rispons minn għandhom imbagħad, ġifieri nerġgħu niġu qisu back to square one. Kif qalu stess, naħseb illi l-flessibilità hija importantissima f'dan l-istadju. Jekk ħanħarsu lejn il-learning outcomes bħala xi ħaġa uffiċjali biex ngħidu eħe saru u t-tikjajnihom u markajnihom, nasal ngħid li huma ta' hindrance u ma jistawx jitwetqu. Jekk fl-ispirtu li ħassejt matul dawn il-xhur anki ma' kollegi sew ta' suġġetti għaj fiskejja l-oħrajn. Eh, per eżempju, din kienet opportunità ġdida għalina fejn għall-ewwel darba milna forma ta' networking music teachers minn ċer schools differenti qatt qabel ma kellna l-opportunità, ġifieri hija xi ħaġa li għall-ewwel darba stajn triggerjatna biex bdejna nikkomunikaw u naħdmu fl-imkien. jekk nżommu dak l-ispirtu li qegħdin nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu ta' ġid biex inmexxu il qudiem it-talim tas-suġġett u il-well-being ta' tfal u tagħna nfusna għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd irid jibqa' sejn. Naħseb li eħe jekk nżommu l-flessibilità u spirtu, dal-spirtu, eħe, għandu jkun hemm possibilità li forsi jistgħu eh, niddeċidu wkoll x'jista' jsir u x'ma jistax isir jew x'hemm bżonn jinbidel rader x'ma jsirx. Il-kuntestu jekk jinbidel il-kuntest, eh, l-affarijiet irdu jinbidlu ma tistax tibdel kif semmejna fil-bidu, nibdel il-kuntest jew x'qed jiġi mallem u nibqa' nassessja bl-istess mod, ma tkunx tagħmel sens. Grazzi, Antoine.
Sorry. Le, le, le, le, konkludejt, le dak li rrit ngħid ġieli. Mela, thank you Antoine. Taqbad ma' żewġ punti naħseb li huma kruċjali fl-opinjoni tiegħi li semmejt inti u semmit Pem qabel u semmit daqsxejn Stefan qabel ukoll li huma il-flessibilità li għandu jkollu l-edukatur u minu u l-element kollaborattiv illi jider issa forsi l-impressjoni tiegħi għax ma naf lebda riċerka, ma jider illi ehm, il-kollaborazzjoni bejn l-edukaturi jider li żdiedet U għamlet aċċenna li wkoll Stefani qabel. Stefani, kemm tara li il-flessibilta li qed nitkellmu fuq u l-kollaborazzjoni se jkunu żewġ aspetti illi inti tista' tieħu miegħek biex is-sena dieħla nibdew is-sena fuq noti pożittivi aktar mill-li nħarsu lejn iċ-challenges li kellna. Naħseb li l-kollaborattività f'din il-ħaġa se tkun essenzjali. Aħna fil-fatt bħala matul il-meetings, il-subject meetings li kellna, iddeċidejna fl-imkien li nixxerjaw dak il-materjal li aħna minna online, fis-sens ta' biex inkunu nistgħu nagħtu handover tajba għas-sena d-dieħla, għal-ispjega ħjar. Fis-sens li jiena, per eżempju, jiena nagħti it-topics li t-teacher li ħatoħod li tfal, x'għamilt online, x'diffikultajiet sibt, min ħadem, min ma tani xogħol ehm, biex it-teacher li ħatoħod li it-tfal, speċi s-sena ta' wara, kun tista' telabra iżjed fuq il-topics li jkunu saru online. Mingħajr kollaborattività din ma tistax issir jekk jiena noqgħod bħala teacher noqgħod nikdeb u ngħid dak kollu għamiltu s-sillabu jiena għal xejn għax mhux ħanejnu xulxin hekk. Mentri jekk ngħidu fejn fejn fejn kienu d-diffikultajiet li ma topics eh, batejna li ma mona tajjeb minn kienu l-istudenti online minn ma kienux. Naħseb li inkunu nistgħu naħdmu ħafna ħafna ħafna aħjar. Jekk nista' nżid punt fuq li għal Mr. Buġeja, għal ra it-talim isir. Fil-fatt ħafna mill-kollegi tiegħi ġrew ħafna wara l-istudenti fil-fatt tara xenarjos differenti fejn hemm studenti ta' track 3 u track 2, kellna prattikament 90% tal-istudenti li daħlu online. Daħlu online qed ngħid, jekk kienu xem fizikament dikka ma tistax tgħidha. Mentri trek one u CCP kellna biss 37% probabbli dawn jaqgħu ehm, taħt tfal vulnerabbli li tkellimna qabel anka fuqhom fissir jista' qabel. Ehm, però bil-ħidma ta' teachers ġrejna ħafna wara tfal u anka blajnuna tal-assistant heads tal-iskola li kienu anka jċemplu huma l-tfal kellna din il-persentaġġ ta' tfal għolja biex bekk issa sena d-dieħla nkunu nistgħu naħdmu aħjar fis-sitwazzjonijiet li ħankunu qegħdin ngħixu speċi prattikament.
Thank you, Stephanie. Michel, forsi ngħaddu għall-aħħar klip ta' Tano li fuq l-assessment li twila minuta, so nisimgħu x'qal fuq l-assessjar, u mbagħad nikkonkludu.
L-assessjar kifet l-assessjar l ħaġa huwa l-assessjar kontinwu. Għalija dak huwa l-iktar importanti, l-assessjar li qed isir il-ħin kollu, li jiena qed nimmonitorja l-istudenti x'qed jitgħallmu u qed nadatta għal dak li tgħallmu u dak li ma tgħallmux. L-assessjar formali, jiġifieri bil-marki u bil-reports, eċċetera, hemm postu wkoll. u s-sena skolastika li jmiss se jkun hemm postu wkoll. Did-darba ta' tliet xhur waqqafnieh għax kif għedt fil-bidu kien hemm prioritajiet oħra, però għas-sena skolastika li jmiss l-assessjar formali se jkun hemm postu wkoll, l-istudent u l-ġenituri se jirċievu wkoll il-marki u l-kummenti tax-xogħol li jkun għaddej matul is-sena.
Mela, mhux se nħu fuq dak li qaltanu fuq l-assessjar, anka minħabba l-ħin, eh, nixtieq nalaqgħu eh, ovvjament id-diskussjoni naħseb ħarġu elementi interessanti waħda mill-affarijiet li dejjem esperjenzajna waqt daw il-webinars u seminars kienet il-mod pożittiv kif għalkemm din is-sitwazzjoni tal-COVID ħolqot challenges kbar, imma l-edukaturi wrew illi ċ-challenges ħafna minnhom irnexxielhom jelbuhom baqgħu xi challenges imma ħarsu lejn din l-esperjenza b'mod pożittiv. Jien laqtuni ħafna l-aspetti ta' kollaborazzjoni li, li daħlu b'mod qawwi ħafna u l-element li semmejna qabel kemm sirna flessibbli. u dawn jawguraw ħafna tajjeb jiena ngħid għas-snin li ġejjin għax naħseb li tallimna ħafna minn din l-esperjenza. Nixtieq ovvjament nirrigrazzja lil daw kollha li segwewna matul din is-serje ta' daw it-tmien webinars u seminars illi meta noddu l-parteċipazzjoni tagħhom qabżet l-1100 parteċipant beverage ta' 160 f'kull webinar u seminar li għalina kienet, jina u Michel, ma anticipajnix li se konna dan numri, konna qed naħsbu f'numri ħafna iżgħar, so nirringrazzjawkom li bqajtu seguna matul dis-serja. Nirringrazzja Stephanie, l-Pamela u l-Antoinette illi aċċettaw l-istedina tagħna u taw kontribuzzjoni biex dan il-seminar kien eh, ta' suċċess. Nirringrazzja ħafna l-Michel illi kellha biċċa xogħol jibsa għattini darba Ironikament, Michel dejjem frankajtom jien dawn li toqgħod isek DJ kif għad li qabel toqgħod taqleb minn klip għall oħra Kull meta kemm recordings dejjem kont inti l-host. U nirringrazzjak ħafna illi mexxej tajjeb ħafna u irnexxinna wkoll nagħlqu dan is-seminar fil-ħin se nħalli l-aħħar erba' minuti li baqa' biex tispjegalhom Michel x'għandna għall-futur u ċertu affarijiet li forsi jinteressawhom anke ħabba certification u hekk. Mm. Grazzi ħafna lil kulħadd u nħalli fidej Michelle. Iva, grazzi James, kifet tajjeb inti għatma konnet nissennu li kolna parteċipazzjoni daqseg kbira, ħna konnet nejdu forsi jitlu 40, 50, u minn daw l-40, 50 daħlu average ta' 160 eh, f'kull session li eh, bħala eh, teacher educator saħna kuntenta ħafna għax nafu kemm nibbenefikaw meta noħolqu daw it-tip ta' diskussjonijiet mhux għax qed tisimgħu lilna, bażikament aħna konna qed niffaċilitaw id-diskussjoni, tallimna ħafna minn edukaturi oħrajn, minn practitioners oħrajn li qasmu daw l-esperjenzi. U nieħu l-okkażjoni wkoll li nirringrazzja lill-speakers tal-lum kellna eh, panel kollu femminil, kombinazzjoni llum eh, Stephanie, Antoinette, Pamela, grazzi ħafna. Grazzi lilek James li faċilitajt id-diskussjoni daqshekk tajba, grazzi lid direttur tagħna li avolja ma sax ikun magħna ħalħin biex eh, inkunu nistgħu nintervistawh. U grazzi ħafna lilkom li ta' kull ġimgħa kontu titlu tisimgħuna. Issa, li ħajġri, aħna ħadna rekord ta' kull min ipparteċipa fis-sessions, ġifiri mill-ġimgħa d-dieħla jiena u James nibdew naħdmu biex noħorġu ċertifikati tirċivu email biċ-ċertifikat li jkun qed jurikom in-numru ta' sigħat li tkunu akkumulajtu f'dawn f'dawn is-sessions u tkunu tistgħu mbagħad tipprintjaw u tużaw għal skopijiet ta' career progression. Apparti minn hekk, ħanibatulkom email oħra l-ġimgħa d-dieħla fil-15 fejn ħanitolbukom jekk nistgħux nużaw feedback li intom ittuna għar-riċerka, ġifieri ħajkun hemm link ħadd irrispondu xi mistoqsijiet feedback fuq dawn is-sessions lilna tgħinna ħafna biex intejbu s-sessjonijiet li jmiss tat-tieni serje imma tgħinna ħafna wkoll biex niddokumentawha b'mod eh, xjentifiku li nagħmlu riċerka minna naraw aħna bħala teacher educators x'kien ir-rol tagħna u x'kien ir-rol tagħkom bħala edukaturi eh, f'din l-esperjenza. Um, infakkarkom li ħatibda um, il-sezzjoni li jmiss ħatibda fis-6 ta' Ottubru. Um, Bażikament ħajkollu l-istess format, ħajkollna um, minnhom li jkunu webinars ta' sija, ħajkonna minnhom li jkunu seminars bħal tal-lum ikunu sija u nofs. Eh, ħanippruvaw nħallu l-istess ġurnata wkoll nhar ta' tlieta għax issa jisna drajnija u tista' tkun parti mill-kalendarju tagħna. Tiġa għanna numru ta' temi li huma l-lajnjati li, li nixtiqu li, li namlu, pero nħdu gost ħafna kiku anka fil-feedback link li ħanibatulkom tissuġġerixxulna ehm, temi oħra li intom tħossuhom li jkunu importanti. Ehm, aħna bdejna bl-idea tal-COVID minn hemmhekk u mbagħad imxejna fuq ħafna temi oħrajn u għad hemm ħafna x'istgħu niddiskutu, ġifieri tgħinuna ħafna jekk tissuġġerulna intom ukoll dawn it-temi. Ehm, naħseb James, daqshekk minn naħa tiegħi ma nafx hekk ħallejt xi ħaġa barra.
Naħseb illi kollox semmejt Michel.
Mela, grazzi ħafna, nixtiqukom li tgawdu s-sajf, tgawdu l-vaganzi, din is-sena kienet partikolarissima u fejn fejn qabel dejjem dejjem eh, kienu well deserved il-vaganzi, dis-sena ħafna iktar minn qatt qabel eh, ħdimna ħafna għalihom u jkun xieraq li li tgawduhom, tgawduhom mal-familji tagħkom, eh, ftit rilassament, biex jekk Alla jrid meta terġa' tibda sena ġdida jkollna l-enerġija biex inkunu nistgħu nindirizzaw l-isfidi li jkollna. Is-serata tajba lilkom ukoll u any queries, any questions li tridu tibatulna għanna l-email address u kuntatjawna b'dak il-mod. Infakkarkom ukoll li fil-website tal-Love to Teach hemm ir-recordings ta' dawn is-sessions kollha, ġifieri jekk hemm minnkom li forsi tliftu xi session jew tridu terġgħu taraw xi waħda minnhom, tmorru hemmhekk u tkunu tistgħu tarawhom bil-kwiet. Grazzi ħafna.